uh, such stressors like poor mother child relationships so tiri kuti schizophrenia haina chainozikamwa kuti chindiwo cause asi vakanzveranzvera mabhuku vakaona sekuti pane zvingangokonzera zvinoita sekuti ukama hwomwana namai pakukura kwake achiyaruka kubva achiyamwa kana huru isina kumira zvakanaka mwana iyeye anogona kunge aine dambudziko kusi kwepfungwa dzake achikura zvinozobudikira oonekwa akura ukama hwakaita sekuti pamwe mai vangange vasipo vangadaro vashaika kana ngosiya mwana for various reasons mwana uyo okura achichengetwa nevamwe but tinoziva isusu kuti kuchengeta kwevamwe hakuzofanani kwamai mai vane zvakawanda zvinoita kuti iyi mwana ange achinzwa kuti ana mai ndosaka macheso akazoti pabva zino eh, pasara pa vende nyange ukatengera regold asi harisi ripo so some cannot care well for these children therefore they suffer from different stresses in childhood kozouya kuti an impaired sexual identity and body image kukura kwevamwe vana vanogona kusaziva kuti ivo vanakomana here kana vanasikana zvichienderana nokuti ari kubatwa sei vamwe vanopfekedza vana mbatya dzechikomana ivo vari vasikana dzechisikana ivo vari vakomana vagovaitisa zvimwe zvinofanira kuitwa nevasikana ivo vari vakomana or vice versa izvozvo zvinoita kuti vange vari vasingakuri vakanyatsoziva kuti ivo oh, ndovanani there is a what we call repeated exposure to double binding situations uh, for example a child is asked to go and play with others but the non-verbal language of the mother contradicts that but chinda unotamba mwanangu wamugezesa asi womupa ziso rekuti usasviba but we all know kuti vana kana vachitamba vanotamba nezvinosvibisa saka izvo zvinoita kuti vana vakure vasingakurumidziki kugona kuita decision kana kuti mwana anogona kunzi aite mabasa asiri ezera rake kana asiri eroho yake achifanira ngopuwa chikafu kana kuti chokudya vorega kumupa chokudya kuita sepunishment izvozvo hazvina kunaka apa kunyarutsa vana then when parents fight or quarrel in the presence of children vana havazvifariri because the mother is the source of life for the baby akazoona mama wake vachirohwa nababa iye asina simba rokuita overcome the father zvinomushungurudza because the source of life is being mistreat, ill treated eh, in other cases in a relationships where a single parent raises the children mwana yangona kunge asina whoever to identify with for example if a boy grows in the hands of the mother tinoziva vana vanombotamba vachipfeka mbasha dzaanababa chikomana chogona mbopfeka mazibhutsa ababa chifamba chiri mumazibhutsa ababa chizvaidentifya na baba dese vasikana vangona kudaro vachimbobereka zvimudhori but kana parent iyoyo isipo the child is no one to identify with thats why vamwe vana vachinetsa zvikuru vakomana vanenge vakura namai they are not they don't easily make decisions vanenge votoda kunzwa kuti mai vati kudii some children tend to withdraw kana vaona zvinhu zvichivanyanya kuvaremera they withdraw zviisolator woita inonzi regression then we notice that in a child who has not been bed wetting they begin to bed wet kureva kuti mwana aya atopinda eh, dambudziko ava kutodzikira ari kutoregress eh, zvinhu zvinowanikwa mwana vanenge vachishungurudzika so all in all ngatichengetedzei vana kubva pokutanga vachikura to prevent schizophrenia the other theory is the biologic theory or the genetic or biochemical theory this one states that genetics or in heredity predisposition suggests that the child

kune zvirwere zvinofamba nemadzinza nemajinzi saka tiri kuti isusu kana baba namai vese vachirwara neschizophrenia vana vavanozvara 40 percent yevana ivavo zviindira kuti vazvara vangani vane mukana wekuita schizophrenia asi kana mubereki one akawana munhu ane schizophrenia iye asina 10 percent yevana ivavo vane mukana wekuita schizophrenia saka ngatizivei kana towanana or kuwana ana anobva kupi kwaisi munzi rooranai vamatongo kureva kuti vanozivana saka boys and girls watch the biochemical theory inoti substance like hallucinogens which accumulate to the which accumulate in the body and cause an elevated level of dopamine I thought it caused schizophrenia. Dopamine in excess allows nerve impulses to bombard the brain, resulting in schizophrenic symptoms. The cause of the increase in dopamine are still yet not uh, been found. zviri kureva this theory ndezvekuti mumuviri medu muna anonzi maneurotransmitters anosiyana siyana mhando dzawo uye mafunctions acho saka dopamine ndiyo imwe inoita kuti tifunge zvakanaka inotransmita manerve impulses pamaneurons in the brain saka ikanyanyisa kuwanda excess of it ikawandisa inoita kuti manerve impulses iwayo akanganise kutransmita kwaanoita maimpulses kana kuti kufunga take for example munhu ane zvaari kufunga asati asati apedza fungwa iyoyo atofunga zvimwe asati apedza fungwa iyoyo atofunga zvimwe kana akuri kutaura anenge akutaura achikurumidza achivhenganisa vhenganisa pesisiri nyaya yacho iri kutaurwa haichina nomusoro ndo nyaya yedopamine theory iyoyi saka kana vanhu vazonzi kuchipatara vanenge vopiwa mapiritsi anodzisa dopamine saka iyi haya haina control nokuti hatisi kuziva kuti mahallucinogens aya ari kubva nepi

for example mapeers maparents mateachers or others saka nyaya iri apa ndeyekuti kuti tidzidze zvatinotaura tichiita zvekutaura kwandoita kuti ndakatodzidzawo kune vamwe but now with schizophrenia kuri kunzi avo vanobva kune nhamo eh, vachibva kune nhamo vane nhamo vane mukana wekusamboexperienza wo inonzi success vanenge vachingogara vari munhamo rekai ndikupe examples kuti a single woman wehas chronic illness has four children and pavana vake four ipapo mukuru ane eight years zvimwe zvidiki the eight year old is not going to school together nevamwe vose mamwe vanotowana chikafu kubva kusocial services so you find kuti mwana uyu anenge akuita care for the mother and other siblings to the extent that haana mukana wekutamba nevamwe vari older to, to ye kuti ashare maideas nokuva anodzidzawo zvitsva saka instead ari kupedzisira akuva anozviisolator eh, akucreata ye own world achifantasiza achicreata own language kana achiti kufantasiza kureva kuti anenge aine zvaanofunga zvimwe zviye zvakamunakira chose achizviona sokuti zvakanaka chaizvo zvikungozvi sokuti kuzvitutumanza kana kuzvitarisira pasi pesiri kana anozenge oindarakta naye anenge akuratidza masymptoms eschizophrenia because haasi kudzidza so tiri kuti isu it is nice to be with others ndo pamwe panozomuka anonzi magrandios delusions because mwana uyo ari kuita fandasi yakanyanyisa inozopedzisira ita sereality kwaari zvoita sezvechokwadi kana akangoda kuti anonisa mvura anotozogona sa anonisa mvura zvokwadi ipo pasina then the other theory is the organic theory eh, if you remember paclassification pedu takati kune anonzi organic psychosis saka uh, the organic eh, theory

propose that schizophrenia may be a metabolic disorder something has happened to the brain or has occurred to the brain causing it not to function well saka tiri kungoti brain iyi haisi kuwana nutrition yakanaka pamusoro pezvi iri kutowana infection yawana infection yodisturba zvatambotaura zvekutanga zvana dopamine yobva yakanganisa mashandiro

munhu anogona kuita schizophrenia because mavitamins anobetsera pakudzeya metabolism kubooster munity kureva kuti inowedzeredza kuti muviri uzvidzivirire kuzvirwere mavitamins agokonzera kuti pave nekukura growth and development mavitamins agokonzerazve tissue maintenance ukakuvara kana kumaintena maona wati tissues So vitamin B complex is crucial for energy metabolism, red blood cell formation and nervous system function. Kana tichiti nervous system toreva system iri mumuviri iyo inoita kuti tinzwe kutsva, kutonhora kana kurwadza uye inoita kuti eh, maziso maoko paite coordination muviri wose. saka with lack of vitamins panokanganisika patati red blood cell formation mared blood cells pane vakanzvera zvidzidzo red cell rimwe rinonzi rogona kugara 120 days which is eh, four months saka pakashayiwa replacement or formation of other red blood cells munhu anoita anemia anemia futi yobva yakonzera kusashanda kwakanaka kwepfungwa so all in all ndozvandiri kuti ini these being the probable causes of schizophrenia let's share and try to prevent as much as possible for uh, the causes of, uh, of schizophrenia in our children

thank you